L-isperma tiġri wara l-bajda, mhux il-bajda tiġri wara l-isperma. Fejn u għal meta ġi il Tidax! U hawnhekk nitolbu għal Malti li qed jiġi massakrat ġi dik il-villa kuljum.
Dan huwa Laugh Island u minn hawn nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti ma ġan kien min qalilna l-aħjar mill-propja ta' Tfina. Ma nħobbx nixrob imma vera, eh?
U sinjuri jekk għandkom xi idea li tistgħu ittuha lilna jew forsi xi filosofija jew xi affarijiet, tiddejqux steve at sadarjali.com. Kuljum dal-programm ikun play is-seba' fuq sadarjali. Isma' jekk għan nitkellmu fuq filosofija ma naħsibx li għandhom jieħdu tagħna. Imma jekk trid tifhem il-perli, l-affarijiet li jgħidu ġewwa l-villa, Huma ħafna ikbar milli se jgħid il-bniedem komuni. U dan għadu biss bidu, sinjuri. Mela, waħda mill-ewwel filosofiji kbar li kważi. Taqbżilek il-bar tisma'. Gus Pimpernels. Hija ta' Ilenia, illi t-tnejn qalet proprju l-bijoloġija tal-bniedem. Qalet xi ħaġa dwar l-isperma. X'jismu dak
Darwin. Darwin, proprju, simgħu.

timxi n-natura. U f'dawn il-ftit jiem li issa ilu li daħal Edward. Scissorhands.
Għid issa tqann, jixbħu ftit ukoll. Nistgħu ngħidu li l-ewwel qal li għandu vera self-esteem baxx imma qed ngħidlek m'hemmx waħda li ma darhiex, Vanessa darha, ir-Rakel darha, il-kanna darha. X'kanna?
Kiana, kemm għandu ngħidlek jaqasra. U kif taqbad tgħid, kien hemm mument fejn hu qal meta ġie Tidajx! Ma dajx dak għax sponsor, ma peress mhux tagħna niblib jawlu, fimt? Eżempju provi ieħor, ejja. Eżempju, Hermanos huwa sponsor. Tinstema dik. Kemm eżempju. Qed tifhem kif taħdem il-biċċa xogħol. Issa, insomma, kif ġi dak, x'ma semmux xi għordi blib jawni, qal illi kien naqboċċu, u għana ta' kemm jista' jkun boċċu. Madonna kemm boċċu arawh!
Iddubbajna wkoll ritratt ta' Ilenia. Issa din ma kinitx buċċa imma hemm xi affarijiet illi tbaċċu minn mindu kienet nara żgħira, eh? Din ukoll Ilenia qabel skopriet il-bleach, insomma. U din Kira, u jekk tinnota sew, fis-salini hemm Jake. Kien diġà qed jiġri warajha. Ah! Ah!

Il-ħażen li rajt. Vera sebbi biss, eh? Għax bla mejl għax jien raġel sod. Eh, veru, Feder, għandek għandek raġun, hemm naqra laħam espost. Semmijomx, semmijomx, Sander. Hemm dik kijana kollox jidbanda. Ih, ih, għax ħanarġa, ajma, ħanarġa nidneb, ħanarġa nidneb. U jena jekk tippermettili ħannuża propju dan il-programm La Island biex nitlob Għal dawk ta' La Violette, tini permess? Ii mela, le, le, jekk dejjem nistgħu ngħinu aħna bil-qalb kollha, faqqa'. Minn hawnhekk nixtieq, mal-ewwel, nitlob sabiex Kira jkollha ftit mumenti mingħajr dak il-fitt ta' Jake. Nitolbu. Di ver, ver, isma' nitolbuk Mulej, ismana. Nitolbu wkoll sabiex Edward. Forsi iva jieqaf jixrobha ftit għax hemm minni għajja l kulħadd. Ħa tkun diffiċli di imma t-talb jasal. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej. Minn hawnhekk niftakru f'nies bħal Dun Karm illi tawna Malti b'saħħtu ħafna u hawnhekk nitolbu għal Malti li qed jiġi mmassakrat ġo dik il-villa kuljum bi kliem bħal jivvajbja Napproċċja u oħrajn. Ismagħna nitolbuk, Mulej. U aħfrilna nitolbuk, Mulej, ukoll. Minn hawnhekk ukoll talba speċjali għal Punisher illi m'għadux magħna, tih il-mistrieħ ta' dejjem, illi ħareġ minn ġol villa wara isu Għaxar minuti, kemm kemm dam taħseb, kemm dam? Dam, dam, u dam kemm seta. Dam kemm seta.
Għas issa responsorjali dum iktar minnu u ħanajdlek minn hawnhekk niftakru fih nasmu ftit fih fejn u l-Punisher palissa. U probabli jilab il-PlayStation, xi FIFA, il-Punisher, ju, minna Fortnite. U l-dawk li qed jisparet jimmaġinhom buċċelenja Jew inkella b'wiċċ b'wiċċ Edward u jisparalu u jirrabja minn ġewwa x'ċaħħduh milli jmiss għoxrin elf ewro b'idejh. Però xorta waħda jaf illi issa game over. Spiċċa kollox. U għalhekk nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. U dak kien La Violent tal-lum, sinjuri niltaqgħu għada fis-sebgħa ta' filgħaxija, tinsewx like, follow, share, subscribe, skont fuq liema channel qed taraw agħmluha. U aħna bħas-soltu nagħmlulkom dik id-daqsxejn ta' kompetizzjoni li ħa jrebbaħkom xi ħaġa grazzi għall-isponsors ta' La Violent. Bejnielkom mill-Alessandro